Meryem, Dest bi ev xalê hatîne destnîşankirin dest pê bikeyin. Em ferd bînin careka dî xembariya xwe bi ragihînin bi vegerkirina derhê nehê genc Hekar Ebdulkadir ku berî çend rojek a veger kiriye. Vê helkevtê em serexweşiyên xwe li malbata wî kesokkarê dikeyin û înşela cihê wî bi heyşta berîn bîtin. Her bi vê helkevtê em radigihînin ku Belge fîlmê wî yê bi navê Havî bûn weko rêzgirtinek û wefayek bû. Xebata wî yê li rojanên Filmevîstîvala Dibûka Nêvdewletî yê tê nimayîşkirin. Belê berêzan, li bîst û şeş ê meha çûyî me prêskonferansê yekem dest pê kiribû, çendîn xalên girîng hatibûne ragihandin. Ji wana jî jûriyên Filmevîstîvalê û dîsa beşa fîlmên kurdî û çendîn xalên dî. Ev rûke em di hindek xalîdî ra gehînî lê belê hîn em van xala ra bigehînîn. Em bo hewa teyne diyarkirin ku di pêşdem roja me ragihanî ku dê filmekî sî xalê te kirin qewl bû li yazdeh yazdeh ta ku hejdeh yazdeh bihête encamdan. Lê ji ber çend egerekên teknîkî ev deme hate paşêxistin ku dê li pazdeh yazdeh ta ku bîst û du yazdeh hête encamdan ku li hemî layek bê dagehdarin. Belê li Keyserê bigeyne berez Emî Elî, Serokê Filmefîstîvalê gondê ku peyamekî pêşkêş kir bila. Êvarê baş, bixêr hatin ser çavan. Spasêka taybet bo hemî dezgayên rexnandinê wekû ke hesa bi hes kirî. ku ev e konferansê nûyê ye. Ev e konferansê nûyê ye ku ev e em tejmîrîn qonaxa geleka hestiyar, qonaxa bêjîn dûmahiyê ye.

Ev qonaxe jî wekî min behs kirî qonaxeke geleka girîng e ya hestiyar e. Em ê berev du mahî biçîne ve. Ev rokê ez bawerim dê gelek data û gelek tişt diyar bin. Lewma jî bo vê çendê ev bijîn konferansê ev rokê em tune niştî wan data bijîn qonaxe gehiştina firna bîsawal gehişte kirê hemî lê nediyar kirin.

Yanî vala têka wî ya geleka diyar e. Ser û sîmayê temî heval dime jî ku eger em sehkênê jî kar têkirina ka rasta xwe mehmîya kir. Çimkî xwe dê ji razî rol û erk û yên wî di nav vî savalê de ez barim şîn de spî gelek diyar in jî. Eger em wekû xelkê dihok şanaziyên bikein ku me Rûdaweke geleka mezin heye û ew jî fîlme bîstavan e ku ev Rûdawa heye ne tenê serastî herêmê me ku serastî Iraqê jî maseyê Rûdaw û şervînî keltûrî ye. Wan kopan qerdarê wan kesan zanîn ku her ji roja yekê ku binyatê Vîstamalê danayîn heta îroke jî em supasê wan dikein, renca wan, xebata wan. Xwe tu jê razî ka Kekar jî yek ji wan kesan bû ku rolekê diyar û berçav hebû di serê xistin û pêşîxistina Vîstamalê û heta îroke em gehiştîn.

Lama jî min behs kir em şanazî pê dikên wekû xelkê dihol çinkî ev Rûdawa mezin, ev çalakîya hinda giring, ev rûkî bajêrî ye, ev rûke mîdyakar û nivîskar û sînemakar û hunermendî vî bajêrî xwelêkî lê xwe dan û hindê ev bûyera mezin, Ser bigire guhndê ku em riyê ma cêr bî, yê şaristanî, yê medenî, dana niyasîna keptorê me, dana niyasîna dîrok û cugurafî û cihên me yên dîrîn û geştyarî bi welatên dinyayê. Ev rikesîna ma kurtirîn dem, baştirîn ala ver û guhandina peyama me.

Ku qonaxê li baş de baskî ne, umêda hindê ku rojanên pê yên em bişên bi şevekê baş pîsta wan ê derbasî ne. Ji wan re spas mend be. Gelek spas bo we kak Emîr. Bi rastî em gelekî kêfxweş in ku em îsal me ji nav hezar filmên navnetewî pêncî filmên Pêncî fîlmên navnetewî me hilbijartin ji bo ku em îsal li Dihokê nîşan bidin. Wek hûn dizanin Mîtos Fîlm her sal hevkariya festîvalê dikir ji destpêkê heta niha. Em festîvalê îsal bi fîlmê Kak Şewket Emîn Korkî divekin, fîlmê The Exam. Weke ku yekem car li Rojhilata Navîn tê nîşandan, fîlmê wî jî sala çûyî li Silêmaniyê hate hate çêkirin û li festîvalên weke Carlo Vivari, Xerata Fipreski ya rexnegera cîhanî wergirtibû. û îsal derveyî pêşbirkê tê nîşandan. Di beşê pêşbirkê de îsalan bîst û sê fîlman nîşan didin ji nêzî bîst û pênc heta sih welatên cîhanî. Fîlmên ku yê îsal û sala çûyî hatine çêkirin ji layê derhinerê ku yekemîn û duyemîn fîlmê xwe çêdikin, Li festîvalê yekem car nîşan didin û xelata yê bi navê Yilmaz Gunê jî tê danîn. Derveyî pêşbirkê em ji beşên biborin di pêşbirkê de jî tawan ji aliyê. Filmên belgeyî, filmên dirêj û kurtefilman em nîşan didin. Dervayê pêşbirkê jî filmên yên belgeyî, kurtefilm û yên dirêj hene. Em gelekî kêfxweş in ku îsal filmên dirêj yê dervayê pêşbirkê jî rastî filmên Navdarin yên li xel li festîvalên bi nav û deng û navnetewî hatine nîşandan weke Festîvala Kanê, Berlînale, Sundens û Karlo Vîvarî li va de re jî xelata wergirtina. Bo nimûne fîlmê Bad Luck Banging yê Radu Jude ji Romanya îsal li Festîvala Berlînê, Xelata Hirçê Zêr wergirtibû. Herwa filmê Yalda jî yê Mesûd Bexşî li Sundance xelata baştirîn film wergirtibû. Filmê Gypsy Queen yê Hisên Tabak em dervayê pêşbirkê nîşan didin û ew her wiha wek serokê juriyê yê beşê kurdî jî Di nav juriyê de ye. Filmê wina ku di Netflix de jî tê nîşandan û prodaksyona wî ya dawî ji aliyê Warner Brothers hate çêkirin. Li ser juriyê jî ez dixwazim hindek tişta xeber bidim, bêjim a we agahdar kim. Serokê jûriyê Sîdîk Barmak derhênerê navdar ji Efxanistanê ye yê ku sala du hezar û sê xelata Golden Globe wergirtibû û li Canê jî baştirîn kamera ew ê di beşê fîlmê navnetewî de weke serok bê yên ku pê re jî hevkariyê dikin.

Serokê Beşa Fîlmên Kurdî weke min gotibû Hisên Tabak e, hevkariyê wî jî Zubeyda aktrîs Zubeyda Bulut e. Derhiner û kameraman Selîm Selawatî, berhemhinera Belcîkî Elise Van Marke û derhinerê Elmanî Dirk Schäfer. Serokê beşa fîlmên belgeyî, derhênerê kurdê ji Rojava Telal Dêrkî ya, yê ku bi fîlmê xwe wek Of Fathers and Sons li Oscarê wek kandîd li Oscarê bû, Hevkariyê wî jî di jûriyê de wê Şemal Sabrî ji Goethe-Institut bin û bavî Yasîn Derhiner ji Belcîka û Filmakademiya Belcîka Silêmanî. Seroka beşê Kurdefilman Camilla Larsson ya ku seroka Fanda Göteborg e li Swêdê, Hevkarî wê jî Apo Bazîdî derhiner û akter Sahran Xandor in. Xeyrî jûrîya me gelekî kêfxweş in ku sê sê rojnamevanên Fîprêskî jî wê li gel me bin, Fîprêskî xelata rexnegirê cîhanî, yek ji wan Dixtor Yilmaz Ozdîl ji Bakûr e,

Ji hunermendê Bakurê Ugur Acil û Barış Seytvan hate çêkirin. Postera Duhokê jî havîn Elsindî ya ku di jûrî yê de jî boma amade kiriyan. Wele gotê me dê behs bikeyîn ew jî li ser sponserî ye ku bi supasî be her gereka îstevalê çendîn kompanî tên bine sponser bo paqijîkirina

Spasiya wan tê. Her dîsan Polî Girov û guhdara gelê diyar diya me pişik re re wek wespûnser. Li Dumaniyê jî ku li hûk bûn û berdewam digiyan me ye wek wespûnser bû dagirkirina li dijî vê nîşandana filman di nav holên sînemayê de li Duhok bûn. Spasiya wan tê û li dîwîdarî berdewam in.